بەڵام ئەڵێم گیان پرسیارەکەم ئاساییە بەلاتەوە گیان دەپرسیار زۆر تەبێ چون خۆ دەزانی بەلای کەسانی وەکو ئێمەوانێ هەندێ ئێستیسارات شتێکی ڕۆتینی و تەبیعیە خەڵکانێکی وەکو ئێمەتر بەڵێ فەرم ماڵێ ماڵێ پێش من ئەو ئافرەتە دابەزی هەر بۆڵەیە هات و قڕە قڕی هات چی بوو مەسەرە ئەوەی پێشتەوە بەڵێ زانی چیە کاکە تو شەرەف ئا ئەمە کاسپی ئەمەیکەی بە چاوی تۆ بەسەری تۆ معاملەی کردووە سەرم خستووە قسەمان کردو ئەمانە و هاتون گەیانومەتە شوێنی خۆی کەچی کە دابەزی و سیرەکەم بە ئەسلوبێکی زۆر زۆر ئیسفزازی و ناشرین 2500 دیناری فڕەیە سەر کوشتەکەی دواوە لێ یا خۆی توڕە کرد و عسەبی کرد و ڕۆی ئاخر باشە

ئەزانی چیەک ئازیزم تۆ تەسەورە بۆ شتی خراپ نەچێت یعنی ئێمە بەم ڕۆژگارە تووشی ئەنوا ئەڵپاویعات و نەفسیە دەبین ئەمانە و بەجدی خوارواازی لێ بێنە با هەر لە دڵی خۆما بێ بە چاوی تۆ بە چاوی تۆ ئەمە هەمووی خەتای حکوومەت بەساکە و خەتای خۆشمانی تایە ئارێ کاکی ساخەتە خۆمانی بۆ تایە بە قوربان من کارەبا خەڵکم بڕیوە من ئاو نایەم بە خەڵک من معاشم کردوە بە نیوە تۆزێ ویژدانێ بێ برا گیان. کاکە گیان کاکە گیان برا جوانەکەم ڕاست دەکەی لەمەیە ئەم قسەی تۆش ڕاستە بەس بەسافەبن ئێمە خۆمان هەموو شتێکمان قبوڵە ئەمە خەتای خۆمان نییە ئێمە بە هەموو شتێک ڕازین بەساقە بم هەر بۆوەش ئازاین بۆڵە بۆڵ و گلەیی بکەین ئەزانی ئێمە بۆچی باشین بەسەری کاکە بۆ ئەوە باشینەها دەممان قفڵ بین و وسکتەی لێ بکەین نابێ کاکە نابێ هێواش هێواش کتی لێ بکەین هێواش ئێمە وێخ وێرمان دەراتوە ژیان نەماوە گوزەران نەماوە خەڵک دەستەمۆ بووە ئاتوخان جگەرەیەکم نایتێ پێم نییە ئەی باشە یعنی تۆ تۆ نازانی جگەرە خواردن لە ناو سەیارەیە قەدەغەیە ها نازانی بەشەرەف مستحقی هەموو شتێکی ئا بزانە ڕۆح یاوکاری و تەبایی ماوە لەوە ناچێت چەرخیشی پێ بێت نەخێر من جگەرە ناخۆم و جگەرەشم پێ نییە شکر چاشگەرە نەخواردن شکوری بۆ چییە ئازیز یعنی بە جددی ئەم شکورە هەر لە خۆیەوە نیە یعنی کەلیمەی شکور هینێکی تایە شتێکی ڕقیکی تایە یعنی بەجددی بەجددی خۆمە دەمان چا هەڵگردن نییە بیکەی بەلاقێ تەوانێ و عیب بێ ئەوە عیبە ئافر وڵی ڕازەکەی ئەم قسەیە و تەواو ئەشە و بیللا دەمان چ هەڵگرت و چەک هەڵگرتن عیبە ئەریکاکە بۆ خاتیخوا من تێ ناگەم یعنی ئەم دەسەڵاتە تاکە یاسایە دانانێ ئەم چەکە داماڵێ لەم خەڵک هەچی ئەبینی چەکی پێ هەچی ئەبینی دەمانچەی پێ کاگەگیان ناوێری قسەیەکەی نییە هەڵە کێشێ ساقۆڵە قۆڕێ لەرە دەرەهێنێ بۆ تو تێ ئەگەی من تێ ناگەم یعنی تاکەی تاکەی یعنی ئەم حکو دەسەڵاتە ئاڕێ لەو خەڵکە نایەتەوە ئەم چەکەیان لێبسەنە کاکەم چەکە نایاساییە پێیان لەگەڵ بۆچوونەکەی منایی ئازیز بەڵێ وایە بەسەری تۆ بە چاوی تۆ بە یعنی مقدساتی تۆ یعنی خەڵکانێک هەیە ئەسڵەن ئەگەر ئەو چەکەیان پێ نەبێت و بەلاقەیانەوە نەبێت خۆیان بە پیاو نازانن یعنی فەخری پێوەکەن ئازیز یعنی بەجددی بەجددی ئەوانە ئەکسەریتیشان بندیوارن کورە کاکە گیانەزانی چی تۆختی ئەو شتانەوە نەبێ بندیوارە ڕاستە دەسەڵات بندیواری دروست کرد ئێمەش خۆمان ڕازی بوو

من پێم وابێ ئەگەر بەهاڵان نەچووبێتم جەنابەت مەیلت هەیە بەلای هیچێ لەم حیزبانەوە نەخێر کاکەگیان هیچ حیزبێنین فعل مەکە زۆر طبیعیە کاکە وڵی من تێ ناگەم مەسلێ سا من لەگەڵ عاتیفم بەرامبەر بە حیزبێتی هەیە زۆر زۆر بەبێ ترس و لە زۆ بە ڕاشکاوانە ئایدی ئەڵێم ئایدیەوە حیزبم بەڵام من ئەقلم هەبێ جەناب سەر بە نەخێر کاکە نەخێر وتم من حیزبی نیم کاکە من حیزبی خۆمم حیزبی خۆتی دا چاو لێ بەسەری خۆم بە فەخر نەبێت بە فەخر نەبێت سەیدی زەلام کەم یەکسە دەزانم چییە ئەها کاروانچی چۆن ئێستری خۆیان ناسیێ من ئەڕێزی خۆت بگرە کاکە نادا ئەستخ ئەسانی چۆن عزیزم ببورە وەلو تعبیرەکەی من لەوە ئەچێت تۆزێ تۆزێ هەڵی تیا بوو بێژنا من حاشا من حزۆڕک من لەوانە نیم مەسەلە تەشیر بە خەڵم کەم بڵێم جەنابن ئێستری یان شتێکی داوای لێبوردنەکەم بەڵام ئیتر ئاوایە خۆی ئەزانی چۆن ئێستا تۆگە سەر بە حیزبێکیش بی زۆر زۆر طببیعە کورە کاکە گیان تۆ زۆر هەڵەیت تۆ زۆر هەڵەی حیزبی چی و شتی چی من ئەڵێم حیزبی نیم ئەمجا کاکە گیان تۆ عیلاقە چییە بەسەر ئەم مەوزوعانەوە بابە تۆ چی داوە لەم هەموو زین و جیمە عەیب ناکەیت تو سەری خۆت سەر بە چ حیزبێکیت. کورە وەڵڵا من حیزبێ نیم سەر بە هیچ حیزبێ نیم بە قەبری باوکم بە قەبری باوکت من هیچ حیزبێک نیم ئەرێ کاکە عەیبە بۆ خاتی خوا تۆ عەیب ناکەیت ئەرێ چی داوە لەم هەموو پرسیارە چی داوە لەم هەموو سیاسەتە ئەرێ کاکە من تێ ناگەم یانی سیاسەت بوو بە چی سیاسەت بوو بە نان سیاسەت بوو بە ئاو بوو بە خۆرە و چووە گیانمان لە هەر کوێ هەر باس باسی سیاسەتە هەر باس باسی سیاسەتە ئەچتە هەر کوێ هەر سیاسەتە کاکە بۆ خاتی خوا تۆ نابێت تۆزێ عەقڵی هەبێ تۆ بۆ ئەوەنە بێ مەعریفەتیت. ئەرە کاکی ساغ بۆچی مەعریفەتمان نیە؟ من نەفەرم ئارەزووی خۆمە لە کوێا سوارە بم لە کوێا دانیشم ئارەزووی خۆمە باسی سیاسەت دەکەم باسی کەشوەواکەم باسی ڕابواردن و سیاحەت دەکەم ئەرێ تۆ پێ نەوتم بۆ سیاسەتی ئەم جارەی ئەمریکا دوای گۆڕانکاری سەرۆکەکان تۆپەکە گوێتە قاچی کورتەوە یاخود دەچێتە حکوومەتی مەرگزی بەسەری تۆ لە قاچی کەسی ئەنا نابێت ئەزانی چی هەر لە قاچی ڕاهێنەرەکە بێت واز لە قسانە بێنە ئەم قسانە چێت وێتی کاکە ئەڵێم لەوە چێ قسەکان من بە دڵ نەبێ ئەڵێم خۆشە معاشی حیزب وەرگری و بۆ ڕێونی تەکسیەکی بێ بێ ئاوە بیگێڕی ئەرێ کاکە تۆ عیب ناکەی ئەخە بۆ تۆ پێم بڵێ جا کاکە کە تۆ ئەوەنە داغ لە دڵی بۆ ناچی یەخەی حکومەت بگری تۆ هاتوو یەخەی منە گرتۆ کاکە من چی بکەم من کابرایەکی کاسبم بابایەکی کاسبم چی ما بەسەرە خوشی تو خاوەری تۆوە یعنی من پسم یەخەی حکومەت بگرم ئەی تۆ بۆ نایگری ها باشە ئەم خەڵکە بۆچی قسەی حەقی پێ ناخۆشە کامەیە قسەی حەق

دەبی گرت بێت کاکە کاکە ئەمە دوو هەزارە خۆی سێ هەزارەکە ئەرێ کاکە جان سێ مانگە معاشی بندیوارمان بۆ ناتو بکوڵمان تۆش تو زەویژدانەوێ ئەی سەیریم پیاوە زمان درێژ و بەرزەکە ئەو تو چی هیچی جوتم خوانەی بڕێکاکە ڕۆحەجان یارمەتیم بی لەو هنا ئۆفێکم بیتێ

کورە کاکە سیاقەت هیچ شتی چی خۆ تۆ هەر تۆ هەر ڕۆحی خۆت ئەوە هیچ ئێمالێ کردو ئەی نابێ حسا بۆ ڕۆحی و خەڵکەشکێ لەگەڵ تا سەرکەوێ لە ناو ساری چیا خۆی تۆ کاکە بۆسە کاکە بۆسە بۆسە من دابەزم ئەوە پارەکەت بابە تۆ یەک دابەزە ئازیزم باشە باشە با پێشکەمەوانێ ئاخر تۆ تۆ ڕۆحە شیری دەکەم ئەی نابێت تۆ پارەی نابێ بتگەیە ئێستا من دابەزم تۆ لە ناو سارا خۆی تۆ کاکە ئەمەکەی قسەیە ئەیب ناکەی تۆ سیاقە دەکەی کاسپەکە یانە خۆی تۆ لە ناو سارە ئەی ناوگەیانم